Wadii mogara pasi mwana wangu? Ah, vakati avangati avangagara here ashamwari? Ah, vatai pona apa. Ei, zviro zvakona hai. Mm. Dai zvakatanga ndini, hope chandi. Ei, zvakatowanda zvoda toverengesa maiwe. Ah. Aguma panapa zvapera. Ah.

ava ano mazuva neakutoda mwiri wake kutopisa maningi vanoziva nezina ravo ndiani zina ravo ni manuere manuere eya ndiye aonai muzuki wenyu manuerewo Ezviro yako nazvo akushavatiki nati. Zvikuoneka. Mm.

ndikuona zvichii zvakamboitika pakaya pamasure apa zvakamboitika zvisati mwana wenyu asati ahwajawo shamwari yangu isati yahwaja zvakamboitika kare kukangana zviro zvaano mazuva paano mazuva pasure evi kukangana ei achaziti chii chakaitika hada zviri pavakamboitika pasimbobuda padambudziko here masure umu pavhizinyu hapo dambudziko pavhizinyu mm. pavhizinyu hapana ho manje Mm, musati hapana, musati hapana. Musati hapana. Hapana zvakambabuda pasure apa. Apa zimbeta rufu. Zvakaitika pashamwari. Mhm. Mm, Pane mai- panapa. Vanozvireva mukondwe. Ndipona ere pale vari kukondwe panohwajisa ari Emmanuel panondihwajisa ari ni Emmanuel. hmm. mambo shaishirana ini ndipona pamureva ukonfeva chandakavashaishira hmm. ah, chandakavashaishira hapana so handichazino kuti ndakavhunja masoka ndakavhunja ndikazoenda kuvavhunja vari vamukonde vangafa handichazi kuti zvingaita zvonazvo here iwewe here vakondwe iwe here ungandiitira zvakadai kuti mwana wangu unoahwaje uya ndakazokuvhunja masoka akashata here zvona here vakanditevera ngenaro varikondi variona ngavabude pamwana vangu hmm. aya zvona adi uri kuhwa chati utoona pa mwana wenyu wakatoremba nezambana rakatoweka mwana ii waremba mwana wenyu waremba nevakondwe unganditeverera ngei kudai kuno Atiri shamwari no shamwari buda pamwana wangu. Mungantera ngenyi? Atiri shamwari no shamwari mungantera ngenyi? Wanga uri shamwari rako. Ah. Ena uchamuteverera adi kuti paakafa u. Mm. Imuma musibuda pachena timumbuye tini ndinda kakuuraya. Ani zibuda pachena kamani. ehe ndovanzvona atamutevererano ndizvona madikana ndimubude pachena mubhuye hey. kuti nei mwimwi bheri kanu kendare mwimwi mm. odavatavatayini ndikumuona tinga ngati huri jaji chadambuka kamari chaenda kudambuka adini kufawa kupenga nada kuti nga tepe kudambuka hino tinga ngati angati amuzimbokwana tinga zvezvi zvakatowanda wanda zvamunonga meteta chese chamunonga metona mwimbiwo Nonga meto ndati ndikona mberi ke ndikona ndinga kakasvipa kochena mberi yemasha hakuna kuchena zvakanaka. Munhu chidima. Ndamutara ati kana ti dambuka ti hunzukile. Kuti zvipere ndingazviitisa kudini kuti zviperewo. Kuti zvipere ndingazviitisa dini ndiri mwana mudoko. Mbiya ndimunozviona ndiri mwana mudoko. Anada tingazvisota sota zvinoita. Ah, tisati aenda hedu nhambo apa kuti tingandoenderejana nezvakawanda Zvakanaka. ambondifunjei imwi Ah. Eh, ndiri kuona chipoko pakati pomusi wenyu chari akoripwa makachiripa here ya chipoko chichi kama hamukubira ndizvona hamuzimbozvizwa zvamuchizi kuzo munobhuya nani ndakamozvizwa nebaba namai vaamozvibira kuti pane chipoko zvaida koripa hazvisikaenda kozviripa manje zvo vasharuka okare so kutoti vasharuka vakadii vakaenda vese vakapera kufa vaamozvibhuya ya saka ndazvizwa hangu chipoko hazvingamondiegereri handichazivi kuti no ndichatsvaka mari ngava ndiegereri nditsvake mari ne ndiwane koripa mwana wangu atambewo hake Nada muri imwimwi. Mundiregererawo ndikweveja zvese. Munokwevejera zvese ndichamutsvagirawo mari ndinoenda kwamuripa zvinopera. Mutendeyo. Maya Nada. Ha? Mukaita zvona zvizvi. Mm. Nada zvimwe zvinonga zvoita nani. Zvimwe zvoita nani. Kuti ine zviri kuitika izvi. Mm. Ndikupinda ngoyo.

ndaida ndichisiva pana chichakandibata mungu wamwene mufana wandai mwana adoro wanga chikati ndikunya masoko wonai mwana wangu wokwacho wari asi ndakanyepera uya nazvo ah. uya naangafa tinonaka here ndikaenda kwakaimai basi mutenda kosiya kona basi hei koripa ah, motendai koripa zvinopera okay saka ndisati ndaenda koripa ndikuti ari mwana wangu atambe zvinotambika here tazvizwa mvuko yakasiya baba ikuda koripa saka manuere ngaachitambe amuka ahambe Nada ndinoita zvese zvakaiswa ro ndinoripa ndo ndakuda ti Manuela tambe. Tambai Manuele, Manuele mukai ufambe. Mukai ufambe Manuele. Hai Nada. Nodika nati mende kare vakondweni mende kojibudukisa ti ndindaka ndindakamuraya ti vadini muripe ale vakondwe vaya so. Hmm.

Ah, unoita nani mukaendee basi okay so muchaenda mega muchaenda mega kuti munotozvisa kamari paru pakaitika dambudziko kamari tsvaka shamwari maendee kamari muri mega kamari eyi ndanga chigagari muno ndaigara ino kuchikwasha ino Mm. tozonotuta togara kagonda tozouya nonzereka touya muno handiri kumba kwa muno vanotsvaka shamwari yangu omoyati vachati vakati shamwari chini ihamazve ndingayabesana nayo ndingatsvaka endanyiyo endanyiyo maona shamwari endanyiyo maguma mobuya kamari moripa zvese izvo na unotamba ndatsvaka shamwari yakandivhunjira magumbu jana izauka kona unoita here dai njira yaparavri unoita here ukana nati anaiza ndiwo akandivhunjira zvinhu zvese mukadzi ware vangu ndokuhura machibhoyi zvingaita here te uniperekejewo janaiza

aiti janaisi hamuna henyu shamwari yenyu kana chibaba chamungatembesana nacho ti kari masiya bukuta shamwari yacho pamwoyo zvo iweyo kenyu masiya bukuta hazvingaitera undiperekejewo shamwari yangu ee ona dambudziko pakati pomuzi wangu ada masiya bukuta uri nani haunoita masiya bukuta hamunoenda naye kosiya bukuta kona haa nada unoita

vakudakarira totopedzerana nada Ah, pana iye tinoramba iye. kubakizamoiga ndozodini ndozouwo hangu ndozotsvaka mari ndopagari zvese vamunonga maita haina tinoramba Yeah, no sapato Right, iji handichazi kubatira hama dzangu koma ndakazvati panapa iya ona vazukuru venyu ava ona zvavavisa ava havatona uno padoko ona zvavavisa ava Mm.

Njara ndiyo napinda ari munyika. Nada baba, maita basa baba nyabezo oyo. Nada naye mumwe mashumawo. Alright. Eya. Hey, yona shamwari yangu ikupanda. Nada. Basa ndrona tapeja apa. Okay. Ya manje ndompa uriri maguma mo kuka wa shamwari yangu iyo. Alright. Ah, maguma mo muzoja zoja musati mavata otanga mapera kuha mararira.